Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerini asudalyk hasabat berýän Türkmenistanyň Goranmak ministri polkownik Gülnagdyýew. Döwlet Baştutanymyz raporty kabul edip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy Muhammedow we Türkmenistanyň Goranmak ministri bilen ýöräp barşyna, ýol-ugra ýurdumyzyň resmi edara ediş merkeziniň kemala gelen künjegindäki binalar toplumynyň bezeg hem-de ýerleşiş aýratynlyklary bilen içgin gyzyklandy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Goranmak ministri Günnogdyýewa paýtagtymyzyň bu künjeginde bina edilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň düzümlerine degişli binalar toplumynyň göwnejaý derejede saklanmagy babatda anyk tabşyryklar berdi. Şonuň ýalam, hormatly Prezidentimiz harby gullukçylaryň gündelik gulluk şertleri bilen içgin gyzyklandy. Ýurdumyzyň Harby doktrinasy ata Watanymyzyň howpsuzlygynyň üpjün edilmegine, türkmen halkynyň parahatçylykly we abadan durmuşynyň kepili bolup durýan milli goşunymyzyň ýokary goranyş ukybynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen goranyş häsiýetine eýedir. Döwlet Baştutanymyz Ruhyýet köşgüniň durkuny düýpli döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler bilen içgin gyzyklanyp, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi hem-de binaň durkuny täzelemek işiniň bellenilen möhletde tamamlanmagy babatda ähli zerur tagallalary görmek barada Muhammedowa anyk görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, milli Liderimiz dünýäniň işewürçilik merkezine hem-de dürli derejedäki halkara ähmiýetli iri çäreleriň geçirilýän ýerine öwrülen paýtagtymyz her bir babatda ýokary dünýä ülňülerini özünde jemlemelidir diýip aýtdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň binasyna bardy. Salam gyzlar. Sag boluň, sag boluň. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Musulman dünýäsinde bosgunlar atly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekilçilikli toparyny ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen Türkiýe Respublikasynyň Ösüş ministri Jewdet Ýylmazy kabul etdi. Duşuşyga Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Dogrulyk tälimçisi Şewki Mütewelli oglam gatnaşdy. Şeýle-de, özara gyzyklanma bildirilýän halkara we sebitleýin syýasatyň birnäçe meseleleri boýunça pikir alşyldy. Taraplar türkmen we türk halklarynyň arasyndaky ruhy gatnaşyklaryň we däp bolan dost-doganlygyň esasynda guralýan netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge iki tarapyňam taýýardygyny tassykladylar. Myhman, hakykatdanam, deňsiz-taýsyz gerime eýe bolan türkmen topragynda bolup geçýän ägirt uly özgertmelere tüýs ýürekden haýran galýandygyny beýan edip, hormatly Prezidentimize öz halkynyň bagtynyň we abadançylygynyň hatyrasyna türkmen Lideri tarapyndan başy başlanan ähli asylly başlangyçlarynda üstünlikleri arzuw etdi. Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Musulman dünýäsinde bosgunlar atly halkara maslahatynyň geçýän ýerine, Serri köşgüne geldi. Bu ýerde maslahat başlanmazdan öň, türkmen döwletiniň Baştutany wekiliýetiň agzalary bilen duşdy Olar türkmen Liderine bu möhüm çäräni Aşgabatda guramak başlangyjy, şeýle-de myhmansöýerlik üçin ägirt doly hoşallyk bildirdiler. Halkara maslahatyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzasy bolan ýurtlardan wekiliýetler, kyrka golaý halkara we hökümetara guramalarynyň wekilleri, ýigrimi bir döwletden, şo sanda Russiýa Federasiýasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlaryndan we beýleki döwletlerden Synçylar, şeýle-de esasy daşary ýurt habarlar gulluklarynyň wekilleri geldiler. Türkmen paýtagtynda şeýle ähmiýetli maslahatyň geçirilmegi halkara giňişliginde Türkmenistanyň abraýynyň gün saýyn artmagynyň we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitleýin we umumydünýä ösüşiniň möhüm wezipelerini çözmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň giňden ykrar edilmeginiň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr. Soňra Seril köşgüniň mejlisler zalynda halkara maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Hormatly adamlar, hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar! Ilki bilen men sizi musulman dünýäsinde Bosgunlar atly Halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýokary derejeli şu maslahata Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň bosgunlar bilen bagly meselelere gyzyklanma bildirýän beýleki ýurtlaryň, Birleşen Milletler Guramasynyň, halkara guramalaryň hem-de hökümete degişli bolmadyk guramalaryň resmi wekiliýetleri hem gatnaşýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň altmyş altynjy mejlisinde, Türkmenistanyň bu maslahady geçirmek barada öňe süren başlangyjyny goldandyk duruşy men esasy Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçylaryna, bu guramanyň bosgunlar işi baradaky Ýokary komissary jenap Antonio Guterreşe, Şeýle hem Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýolbaşçylaryna we bu guramanyň Baş sekretary Ekmeleddin Ihsan ogluna tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Häzirki döwürde bosgunlaryň aglaba böleginiň musulman dünýäsiniň ýurtlarynda ýerleşýändigine aýratyn hem üns bermek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň orny, onuň Birleşen Milletler Guramasy we beýleki halkara guramalar bilen alnyp barýan hyzmatdaşlygy uly ähmiýete eýe bolýar. Şoňa görä-de, biz şu maslahata bosgunlar bilen bagly meseleleri sebitde we bütin dünýäde çözmek boýunça düýpli pikir alyşmagyň üçin oňat mümkinçilik hökmünde garaýarys. Iki müň on birinji ýylda biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň Raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky Konwensiýasyna goşuldy. Halkara hukuk namalaryň düzgünlerini milli kanunçylygymyza girizmek maksady bilen, Garaşsyzlygymyzyň ilkinji ýyllarynda Türkmenistanda bosgunlaryň hukuk ýagdaýyny düzgünleşdirýän, olaryň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny kepillendirýän milli kanunçylygyň berk binýady hem döredildi. Türkmenistan ynsanperwerlik meseleleri bilen bagly iş alyp barýan halkara guramalar bilen ýakyndan hem hyzmatdaşlyk edýär. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýyldan bäri biziň ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissaryň Müdiriniň wekilhanasy işläp gelýär. Geçen ýyllaryň dowamynda şol wekilhana bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmek netijesinde bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň meselelerini iş ýüzünde çözmäge gönükdirilen taslamalaryň we maksatnamalaryň onlarçasynyň amala aşyrylmagyny şu ýerde belläp geçsek bolar diýip pikir edýärin. Bu barada aýtmak bilen, Türkmenistanyň sebitde ilkinjileriň biri bolup bosgunlar bilen bagly meselelere aýratyn üns berendigini we Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň müdiri bilen bile ysnyşykly hyzmatdaşlyk edip, bu ugurda göz öňünde tutulan işleri amala aşyryp başlandygyna hem siziň ünsüňizi çekesim gelýär. Iki müň bäşinji ýylda on üç müňden gowrak adam meýletinlik esasynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Olaryň dokuz müň bäş ýüze golaýy bolsa ine bosgunlardyr. Mundan başga-da, üç müňden gowrak adama ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Bu adamlaryň hem bir müň sekiz ýüzi bosgunlardyr. Ýurdumyzda raýatlygy bolmadyk adamlaryň meseleleriniň çözülmegi Türkmenistanyň halkara ynsanperwer gurama bilen alyp barýan hyzmatdaşlygynda möhüm tapgyr boldy diýsek biz ýalňyşmarys. Bosgunlaryň meselelerine bagyşlanan şu halkara maslahatynyň başlanmagy bilen men Sizi ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan we maslahatyň işine uly üstünlikler hem tüýs ýürekden arzuw edýän. Köp sag boluň!